İsmail oca, bu sene İsmail Gasprinskiy adına Cumhuriyet qırımtatar kütüphanesiniñ meydanğa ketirilgenine otuz yıl tola. Bu munasebet ile siz bizim qırımtatar kitaphane saası aqqında, bu ilim nasıl inkişaf etken edi, tarihqa dalıp biraz, e, biraz inkişafı aqqında aytsañız. Başta men hayırlamaq isteyim, çünki otuz yıl o, qısqa devir degil, otuz yıl, bayağı sene kütüphanege olğanına. Qırımtatarlarında eger de sürgünlik devrini alsaq, bir türlü kütüphanemiz yoq edi, özel, yani qırımtatar kütüphanesi yoq edi çoq yıllar devamında. Şükür Allağa, soñra böyle kütüphane peyda oldı ve otuz yıl bugün o kütüphanege. Aydar Emirov başlağan edi bir odaçıqta, şeerniñ bir. Başka kütüphanesinde, bir köşesinde böyle bir kütüphane, şükür Alla, Gollandiyanıñ yardımınen beraber bugün de ayrı binada. Men qısqadan aytmaq isteyim, Qırımda kütüphane, qırımtatarca kütüphane meselesini, tarihini az buçuq olsa da. Bu biñ doquz yüz yirmi altı senesi İncibek Hatun medresesini qazuvlarını keçirgende bir gruppa, Arheolog kelgen edi Peterburgdan, Moskvadan, bu yerden aqçoqraqlılar, Bodaninskiyler ve ilâhre. Yazda başladılar çalışma ve eki yıl devamında şu medreseniñ qazuvlarını keçirdiler. Ve olarnıñ publikatsiyalarını, olar aqqında, o qazuvlar aqqında parçalarını men oquğanda bek meraqlı fikir keçe, yani bu medrese addiy medrese degil. Bu medrese, bugünki söznen aytacaq olsaq, küçlü, büyük bir universitet qurulğan kibi qurulğan. Yani onı taşı, onı suvu, ta ayan suvların borunen ketirgenler medresege. Onı portalları, içindeki çeşmeleri, fontanları, onıñ talebe ücreleri, lektsiya auditoriyaları ve ilâhre. On dört metra keñliginde portal, On dört metre uzunlığında portalnıñ keñligi. Soñ deyim, anda bir fikir peyda ola, yani bu aqiqiy bir universitet, eñ büyük, eñ küçlü bir oquv yurtu olaraq qurğanlar ve aqiqaten o zamanda, Bugün de meşhur olğan Ebu Bekir, eski Qırımda imamlıq yapqan biñ üç yüz yirmi seneden biñ üç yüz qırq senegece ve Qalendername kitabını yazğan adam ve soñra şu arada biñ üç yüz otuz üç senesi İbn Battuta kele Qırımğa, eski Qırımnı köre ve o yerdeki adamlarnen çalışa ve pek çoq özüniñ yazılarında o zamanda küçlü bilici adamlarnıñ familiyalarını ayta, yani bu universitetniñ, İncibek Hatun universitetiniñ ocaları. Soñra Köppen, Pötr İliç Köppen degen büyük bir alim, biñ sekiz yüz otuzıncı seneleri bu medresede nasıl dersler keçirilgenini yaza. Öyle bir informatsiyalar keçe. Yani, ebet, bu universitetniñ böyle ocaları, böyle statusı olsa, bu qadar talebeleri olsa, ebet, kütüphanesi de küçlüdir. Çünki o zamanda, meselâ, Tülek Timurğa bir Al-Horezmiyniñ ğayelerini ileriletken matematika elyazma çalışmasın bağışlaylar. Yani o elyazma Qırımda yazılğan, o derecede ilim adamları bar edi, ve tabiy ki, olar o medresede ders bere ediler. Yani elyazmalar, ebet, o vaqitte neşir etilgen kitaplar degil, elyazmalarnen bağlı kütüphaneler, kütüphane bar edi ve o yerde oquğan adamlar böyle bir büyük, İlim adamlarınıñ qollarında oquğan talebeler ösmesiniñ, bugünde biz qararnen olsa da ayta bilemiz. Yani biñ üç yüz otuz eki seneden başlap kütüphaneler başlasa toplanma Qırımda qırımtatarca mevzuatı boyunca qırımtatarca yazılğan yahut demek Qırımnen bağlı elyazmalar, bu mülkün saymaq real olaraq birinci kütüphane. Bekimda evelden de bardır özel böyle bir kütüphaneler, amma bu faraz etmek kerek. İncibek kütüphanesi, İncibek medresesiniñ, universitetiniñ kütüphanesi, bu real, biñ üç yüz otuz eki. Soñra kel kelelim Zıncırlı medresege, biñ beş yüz senelerde qurulğan ve meşhur kütüphanesi olğan, meşhur elyazmaları olğan, soñ-soñundan, demek, qaç kere yaqılğan, netilgen, dağılğan olsa da, amma kene de biñ sekiz yüz doqsanıncı seneleri Acı Abibulla onıñ müderrisi olğan soñ, Acı Abibulla bir üner olaraq, bir ibret, bir misal olaraq o kütüphanege bağışlay biñ kitap. Özüm, soñra Gasprinskiyniñ gazetinden olğan propagandanen beraber, Gasprinskiy şahsen özü yirmi beş kitap bağışlay ve başqa teşkilâtlar, adamlar başlaylar bağışlama. Yani o zamanda da Yañı devirde, yani biñ sekiz yüz doqsanlarda, on doquzıncı asırnıñ soñunda kene kütüphane, böyle bir muhteşem, mükemmel bir kütüphane olaraq belli ola. Ve şu arada. Baqıçsaraynıñ içinde şeer kütüphanesi açıla, qırımtatarca. Eger de tercimannı diqqatnen oqusaq, anda böyle bir faktlar bar, bazı Zıncırlı talebeleri Zıncırlıdan çıqa, şeerge çıqalar. Şeerge çıqmaq yasaq, çünki olar hapalı, oquv yurtu. Amma olar deyler, mına bu yerde tapmağan kitapnı biz şeer kütüphanesinden tapacaq olıp çıqtıq. Böyle şekilde şeer kütüphanesi çıqa meydanğa. Yani o zamanda Zıncırlıda oquğan talebelerniñ şeerge çıqıp kütüphanege kirmek aqları da bar edi, böyle bir sebepleri de bar edi. Şimdi kelelim. Gasprinskiy rahmetli olğan soñ Zıncırlınıñ probleması yañıdan fışqırmağa başlay, biñ doquz yüz on beş senesi, rahmetli ola Abibula üç. Abibula üç, niçün Abibula üç? Çünki üç soñki müderris Abibula edi episiniñ adları. Bu Acı Abibula, soñra başqa Abibula ve üçünci Abibula, biñ doquz yüz on beş senesi, qırq yedi yaşında rahmetli ola. O rahmetli olğan soñ yañı müderris başlaylar saylamağa, pek balaban problema çıqa, halq demek razı olmay eski oquvnen, başqa oquv, reforma dan keçken oquvlar, içinde fizikası da, himiyası da, matematikası da olacaq bu oquvlarnı ve adamlar bu Birinci cihan cenki başlağan soñ añladılar ki, oquvnen bağlı hayat başqa. Çünki biñlernen adam savaşqa kite, Avropanı köre, biñlernen adam qayta, savaştan yaralanıp bir şey etip, amma Avropanı köreler ve hayatqa munasebetleri başqa ola. Tercimannı men konspekt etkende, er nomerasında, mına biñ doquz yüz on dörtten soñ başlap, cenk başlağan soñ sentâbrde biñ doquz yüz on dörtte ve devam ete, bek çoq maqaleler bağlı. Zıncırlı medresene, reformanen, kitapnen ve ilâhre. Bugünde haberimiz yoq. On beş senesi çıqa bir luğat. Qırımtatarca, arapça sözlük. Eki biñ söz. Kimseniñ haberi yoq. Qayda o kitap? Gazette ilân bere. Eki biñ nusğada çıqarılğan kitap. Neniñ kitabı çıqa? Terlekçiniñ kitabı çıqa, on beş senesi luğatı. Kene bir nomer, bir ekzemplâr bir yerde qalmadı. Kitap meselesi o zamanda pek ne oquv ve kitap meselesi pek küçlü tura. Ve soñra biñ doquz yüz yirminci senesi avtonomiya qurulğan soñ, on sekizinci oktâbr yirmi bir senesi, ebet, ondan da evel, çünki oktâbrgece, mayısta endi başlağan ediler bütün bu Lenin imza atqan soñ avtonomiyağa, Başlağan ediler avtonomiyanı endi, demek, yapmağa, qırımtatarlarğa atta ayrı asker bile berecek ediler. Añlaysıñızmı? O derecege muhtariyet berildi ki, dağlarda Belogvardiyadan qalğan qalıntılarnen küreşmek içün asker tapamaylar, qırımtatarlarından asker toplap küreşecek ediler. Böyle meseleler de qoyuldı. Tabiy, o zamanda, meselâ, Qırım maarifi başında Çobanzade onıñ yardımcısı Kerimcanov, İsmail Kerimcanov, sekiz tilde laqırdı etken adam, partiyniy olsa da, bolşevik olsa da, amma pek intellektual adam, ve onıñ yanında Çobanzade. Professor doktor Çobanzade, olar ekisi bu maarif meselesine oğraşalar. Çobanzadenin yirmi bir senesi pek siyrek menbalarda keçken maqalesi, men yaqında onı aselet meydanğa çıqarğan edim. Yüzlernen mektep aça qırımtatarca, er bir mektepte kütüphane. Yüzlernen balalar bağçasını, teatro. tögereklerini, krujoklarını, kino noqtalarını, yani medeniyetnen bağlı ne bar, epsini ilerletken ediler. Yirmi birinci seneden başlap, yirmi birinci seneden başlap ve tabiy ki, repressiyalarğace, yani biñ doquz yüz yirmi sekiz senesi mayıs sekiz gecesinde Veli İbraimovnı attılar, şu küngece bek büyük bir rensans oldı Qırımda. Bek büyük renessans. Soñra repressiyalar başladı ve qapatılmağa başladı. Amma kütüphaneler, baqıñız, ne qadar institutlar, tehnikumlar, oquv yurtları, uçilişeler, mektepler bar edi, qırımtatarca oquv olğan yerde qırımtatarca kütüphane. bar edi. Soñ daa bir meraqlı misal ketireyim. Biñ doquz yüz otuz senesi, İleri jurnalınıñ haberine köre, Qırımda çıqtı üç million saife matbuat mahsulu. O vaqıtte peçatnıy listnen saymay ediler, saifenen saya ediler. Üç million saife. Seksen yedi protsent, şu üç million saifeden seksen yedi protsent qırımtatarca. Matbuat, yani ne qadar küçlü kütüphane. Men bu bizim kitaplarnıñ bibliografiyasını yapqanda, cenkten evel çıqqan qırımtatar kitaplarınıñ bibliografiyasını, bilesiz nege emiyet berdim? Öyle bir kitaplar çıqtı, öyle otuz biñ tiraj. Añlaysız? Otuz biñ tiraj olsa, demek olar qararlaştıra ediler, qaysı kütüphanelerge yerleştirecekler, nasıl satılacaq bu kitaplar. Demek. Kütüphaneler çoq edi. Otuz biñ kitap, meselâ, matematikalar, fizikalar, himiyalar, mekteplerde keçilgen derslikler. Otuz biñden daa ziyade bardı. Eralda, men otuz biñ şimdi aqılımda olğanı içün, yirmi beş biñ, öyle çoq şeyler çıqtı. Ve aytacağım, kütüphane sisteması, kütüphaneciler, kütüphanede çalışqan oquyıcılar, Bütün bu bilgi cayratma sisteması pek ilerilegen, şekillengen, güzel edi. Ve onıñ içün men bellesem, eger de böyle baqsaq, atta repressiyalar olğanda bile, kene de meşhur, meşhur ilim adamları, böyle bir çeşit türlü saalarda çalışqan yüksek bilgili adamlar, profesörler çıqtı o zamanda. Universitet rektorları, meselâ, meditsina universitetiniñ rektorları, bilmem, selhoz institutınıñ rektorları, o zam, o devirdeki oquv yurt, oquvlarını alıp barğan ocalar, universitet ocaları ve ilâhre. Soñ soñuna, yazıqlar olsun, demek, sürgünge oğradıq ve er şey söndi. Şimdi er şey söndi deymiz, amma. Daa meraqlı bir şey oldı, onı kimse aytmay. Mına raskulaçvaniye devrinde, biñ doquz yüz yirmi sekiz, biñ doquz yüz otuz, otuz bir seneleri içinde biñlernen adam Qırımdan çıqartılğan vaqitte kulak dep, o adamlar boş qolnen çıqmadı. O adamlar yanına kütüphanelerin sevgen kitaplarını da çıqardılar. Öyle şahıslardan birisi Çırçıqta yaşay edi, bizim bir bek meşhur professorımız, türkolog, arabist, şimdi aqlıma kelir onı adı. Çırçıqta men onı evine bir on-on beş kere bardım. Terciman deysizmi? Original gazetler, Yeñi dünya o zamannıñ gazetleri, jurnallar ileri oquv işleri destenen tura edi. Qaydan aldıñız bularnı? Ya men dey, kulak olıp köçürilgende yanımızğa aldıq. O vaqitte ne yoq edi, yani sen bu qadar kilo, kilogramm alacañ, yahut bunı alacañ, bunı almacañ, neñ bar, alıp kiteler seni. Şayet öyle adamlar çoq edi. Bizim rahmetli Memet ocamız, Otuzuncu seneleri Taşkentke keldi, anda Pedniüsta ders bermeye başladı. Dünyanıñ kitabını ketirdi. Bir çoq adamlar. Yani cenkten soñ, repressiyalardan soñ, sürgünden soñ bile adamlarnıñ Özbekistanda qırımtatarca Qırımda çıqqan kitaplarnıñ özel kütüphaneçikleri bar edi. Ve o kütüphaneçikler. Östürgen adamlar da bar edi, şulardan birinci nomera, ebet, Basır oca. Men bilgenime köre, Basır oca, rahmetli, bir qaç kere men rast ketirgen edim, bir stakan içine töke qaynaq suv, qatqan ötmeklerini batırıp aşay, men oğa bir kere öyle rast keldim, Basır oca, bu ne desem, İsmail, ya ujinnoyu. Di, ulân dedim, bu adam bütün kapigini kitaplarğa bere edi. Satın almaq, kopiya yapmaq. Açtan öyle yatqan vaqitte de kene bu işni yapa edi ve bek küçlü, güzel bir kütüphane topladı. Qırımtatarlarnen bağlı türkolog, türkologiyanen bağlı kütüphaneler ve şükür Alla soñra Ayder Emininen Enver Özenbaşnı Moskvağa barıp refrijeratornen o kütüphaneni ketirdiler Qırımğa ve o kütüphane yani özel, özel şahsiy kütüphane bu kütüphaneniñ esası oldı. Ana, bir keretin, demek, bir şey olmağan yerde bir keretin böyle topnen büyük, em de maddiy ceetten, çünki bazı kitaplar bar, bek paalı, maddiy ceetten bile böyle bir küçlü noqta oldı ve soñra bu noqta başladı da üstüne da toldurmaq, özel arhivler, bağışlar, bahşişlar ve ilâhre. Ahır-soñu böyle bir küçlü bugündeki kütüphane oldı. Ebet. Devlet nesine kirgen soñ statusına, milliy kütüphane olaraq devletniñ desteginen daibet bayağı şey bu yerde toplanıldı. Bugün de, şükür Alla, böyle kütüphane bar ve men bir çoq kitaplarda yazam. Sankt-Peterburg. kütüphanesi, Moskvadaki kütüphane ve Gasprskiy adına Aqmescitteki Milliy kütüphane fondunen faydalandım dep yazam, yani bunıñ aqiqaten o kütüphanelerge qırımtatarca kitaplarnen eger de qıyas etseñiz, yani statusı eksik degil, qırımtatarca kitaplarnı alsaq bu yerde ve o yerde, amma o yerde Sankt-Peterburgda çoqtan toplaylar. On doquzıncı asırnıñ soñundan, eger de baqsañız, olarnıñ kataloglarında nice-nice şeyler bar, bu yerde olmağan şeyler da bir zamanda basılğan, şu cümlede gazetlerniñ podşipkaları. Ne qadar mına elektronniy variantlar olsa da, originallar olmağance oquyıcığa pek qıyın. Alla hayırlı etsin. Daa yubileylerge yetişmek Alla nasip eylesin ve daa yüksek neticeler köstermek, halqnıñ maneviyatına daa ziyade tesir etmek, böyle bir Alla böyle bir vergiler bersin.